Mela, ftit tal-ħin ilu rċivejt messaġġ naqra ehm, inkwitani sa ċertu punt għax kien minn għad mara illi hija frustrata illi fl-opinjoni tagħha qiegħda tikolli suppost, kemm suppost, qiegħda tagħmel it-training ta' kuljum, qiegħda tolqod sewwa, tixrob biżejjed ilma. u ma tistax tifhem għalfejn mhux qed jirnexxilha titlef mil-Lynch's. Qaltli Matt, qaltli nisma' aktar spiss, allura peress li anke nagħmel naqra weights training u nagħmel naqra treadmill pereżempju u hekk nagħmel kemm weight training u kemm cardio, nifhem illi mill-miżien ma nistax ninżel ħafna bħal min ikun qed jagħmel dieta biss. Għax din is-sinjura ġieli segwietni u taf illi kif ngħidu dejjem meta inti tagħmel dieta biss, idħek tkun qed titlef. kemm ix-xaħam u kemm l-ilma, però anka, sfortunatament, ħa nerġa' ngħid anka, sfortunatament, muscle. Għax jekk ġismek inti m'intix qed ittih x'jaħdem, mhux qed ittih raġuni biex dawk il-muscles iżommhom, awtomatikament permezz ta' dik id-dieta inti ħa taħraq kull ma ssib. Allura mbagħad nibdew anka niddendlu, nitpaħpħu u normalment nidhru ixjeħ milli fil-verità aħna. Għax irraġuna ftit, Inti ġismek indorriku għal ċertu mod u inti naqqastlu minnhom. Mela issa għax lill-ġisem inti bdejt tnaqqaslu mill-affarijiet li forsi għandu bżonn, diment li inti l-ikel iż-żejjed li ma kontx qed tiekol kien kollu mbarazz, x'hemmhekk ngħidlek isma' diġà għamilt pass tajjeb li inti neħħejt l-imbarazz. Imma jekk mhux qed ittih raġuni għalfejn ġismek jissoda, jissaħħaħ u jittonja biex ma jkunx hemm dendil, Biddita biss iva, dan id-dendil normalment ħa nistenniewh. Anyway, u din is-sinjura qalet imma jiena x'jista' jkun li qed nagħmel ħażin? U insomma u staqsejtha ftit mistoqsijiet biex nipprova niskopri naqra x'exercises tagħmel u ma tagħmilx u qaltli li dejjem tagħmel l-istess rutina. Mela ħa nivvinta ta ħalli ma taħsibx li qed ngħidha xi ħadd minnkom partikolari. Imma din il-persuna pereżempju tgħidli illi tibda bi ftit treadmill, imbagħad tagħmel naqra exercises ta' idejha, naqra ta' spallejha u ftit ta' saqajha u barra bid-daqq. U li jiġri huwa li dejjem tagħmel l-istess exercises. Il-fatt li rrid ngħidilkom illum huwa li jekk ġismek jidhra l-istess movimenti, awtomatikament ġismek mhux se jibqa' jagħmel bidla. Aħsibha ftit. It-tfal tiegħek meta tgħallmu t-tejbil tal-one għall-bidu kellhom challenge, li jitgħallmuha. Imma mbagħad mhux ħa tgħidilhom isma' ibqgħu idiru t-tejbil tal-one għax billi bħal mogħoż jibqgħu jirrepetu mhu qed jitgħallmu xejn ġdid, mhux qed jiżviluppaw. Ġismek eżatt l-istess. L-exercises biddilhom dejjem. Issa tgħidli issa jiena minn fejn ħa noqgħod nibdel dal-moħħ, saħħa qed immur it-training minn fejn ħa noqgħod nibdel. Għalhekk nappellaw ħafna illi t-training tiegħek tafdah f'idejn min kapaċi jiggwidak. F'idejn anka sħabek forsi, illi intom qegħdin klikka u tiftehmu llum nagħmlu hekk, għada nibdlu, għada nagħmlu hekk. Però studji sabu biċ-ċar illi ideali illi l-exercise isir f'ambjent ta' grupp imma jkun hemm il-gwida ta' coach, forsi anka tnejn, waqt is-session tagħkom. Ħalli jkun xogħol il-coach illi jiggwidakom. Kif tagħmluhom? X'tagħmlu u x'tibdlu minnhom, għax jekk ma jkunx hemm l-element ta' bidla, m'aħna ħa naslu mkien. Ħa nitolbok illi jekk tgħallimt xi ħaġa minn dan il-video tagħmel like jew love u ħa nitolbok tagħmel share ukoll, ħalli kemm jista' jkun min anke minnkom diġà qed jagħmel ħafna sforz biex jinbidel, imma minħabba dik ċuċata żgħira illi mhux qed tbiddel ir-rutina inti qiegħda mwaħħla, Jekk il-Bambin Irid, tgħin anke lil sħabek ta' Facebook u forsi anke l-familjari biex ma jibqgħux imwaħħlin hemmhekk. Fejn nista' ngħinek, kmandani. Narak.